Былыргы былчаактаах дьылым быралыйар быраман мындаатыгар урукку охсуһуулаах дьылым уларыйар улаҕаа өттүгэр ааспыт алдьархайдаах дьылым аҥаарыйар анараа өттүгэр дьулусханнаах таһаатыгар аҕыс кырыылаах үөс алтаннаах тулахытыйбат тулааһыннаах Айгыр силик бэйэлээх аҥнан бохтон айыллан, талахтаах чабычах чапчаанын курдук таҥнары дараадыйан тупсарынан тупсан көҕөрөн-наҕаран үөскээбитэ эбитэ үһү. Ноо!
Бу дойду чэҥ сэбэрэтин, дьүһүн бодо одуулаан, эргим-ургум көрдөххө, буор хайа модьоҕолоох, таас хайа даҕаамырдаах, сытар хайа сыҥаалаах, турар хайа тунаалаах, Долгуйар муора дьайыҥнаах, эмсиллэр Элиэнэ эҥэрдээх, удулуйар муоралаах, түгэҕиттэн ыллар байҕаллаах, тэҥнээх үөдэн түгэхтээх, күрүлүүн муус ортолоох, күлэн буор үрүттээх буолан биэрдэ. Иитэ саҕата биллибэт уҥуу түөһүн курдук тэтэркэй иминэн илин өттүттэн дьулус биир кэмҥэ үүнэр күн үөскүүр саҕаланна. Ноо!
Чолбон сулус тэһэ көрдө, тыынар салгынынан, аҕыс иилээх-саҕалаах атааннаах мөҥүөннээх, уолан хаалар ойбонноох, охтон баранар мастаах, өтүгэн хаан үөскүү илигинэ, сапхаан сахсылла илигинэ, иччилээх илбистээх тыл илбиһирэ илигинэ, туруу-бараан орто дойду, айыллан-таҥыллан үөскээн, сол курдук омуннаах олоҥхолоох олоххо, Туох буолбатаҕа баарай, омуннаах да буоллар дьэргийбит кулгаах түһэрэн ылар. Но...
Олорор сиидэригэр өрө көттүлэр, тоҥ мутукка батары түстүлэр. Абытай халахай, өҥүрэх атты симиллиннэ, хоһун өттөөн дойда, аллараа дойду аймалҕана буолла. Кимин-тугун быһаарбакка, ыҥырыыта суох ыалдьыты, кинилэр даа буоллар соччолооботулар. Кэлтэгэй ыйдара кэлтэччи таттарда, балаархай күннэри бүртэччи көрдө. Сабыччы түһэр халтаһата халыччы барда. Дьылҕа тойоҥҥо көрдөһүү ыыттылар аймалҕан хотуҥҥа илдьит тиэртилэр, субу курдук тэһэн уурааҕын уурдулар. Ноо!

Үөтэҕиим үөтэйэҕин орто дойду олоҕор дэһэр өйүн-төйүн булбакка муоһун туйаҕын буккуйа сүүһүн анньынан сүргүччү көрбүт атыыр оҕу тоҕус муус дьоло уолаттарынан аҕыс халдьаҥныыр кыргыттарынан орто дойду олоҕун тимир күлүүһүнэн хачыгыраппыттара. Ноо!
Туруу, былдьаһананы төннүө диэбиттии бүрүнэ тардынан кэбистилэр. Айаатыыр куоластаах атыыр оҕус соһуйуон билбэтэ, дьоллонуон билбэтэ, муҥунан көрдө. Мунна тэннэ, аар буолбут төбөтүн үнтү буккуйда. Алааран хаалан, уулааҕынан хаардааҕынан аһыннара көрдө, муннун уута субурус гынна, тоҥон токуччу таттарда, ибигирии сытта. «Ноо!»
Халыҥ хаарга сыҥаахтара ыксыбата, тиистэрэ тиксибэтэ, агдыгыта бачыгырас маайдаах баһа сыллайан сытта. Ыыстаах ыырыгар хара мастаах, чугур таастаах сиригэр туохха түбэспиттэрин дьэ туһулаата. Үрүҥ маҥа халлааны одуулаан оруһуу сытта, айаатаан ааттаһа сытта, хотугу түүҥҥү суустар угуйа дьиримнээтилэр. «Ноо!»
Отун халлаан оҥоруута баар эбит, чыҥыс халлаан ыйааҕа баар эбит, дьылҕа тойон ыйыыта, кэмэ кэрдиитэ суох эбит. Үөрэтэн, толкуйдаан көрдөххө, кутул куйаар олохтоохторугар онно туолан мөккүөр-үөскүүр, ыйыы-кэрдии оҥоһуллар. Үөһээ аллараа өҥөй төлөөһүн, хаттаҕастарынан арахсааһын, үөрэтэ дьүүллүү көрөөһүн, сөпсүспэккэ, уот курунан курбуулааһын, этиҥинэн дапсыырдааһын, Бу барыта үөрэх, бу барыта сэрэтии, солбуллубат ыйытынньык, айылҕаны сэймэктиири үөрэ-төрүт көрбөттөр, дьүүл ыйытык оҥоһуллар. Но.
Дьэ доҕоттор, оҥхол буомбун, умнаах буолут, кэпсээн буомбун даҕааннаах буолут, тыл буомбун чалымнаах буолут, оттоҥноох холойдоох оҥоһун кылбыт санаата киирбэт анала элэйдээх толкуйа Төбүллүбэт, түөрт да кинилээҕи бүдүлээбэт, түгэх да одуулааҕы биллибэт, дуйунай бөҕүллүбүт, тунаам аҕан тус аһалаах, алҕас долбоҕойдаах, үүт таас олбохтоох, ноо! Ноо!
Өлүргэлээх үрдүк нуолай, бэргэһэлээх үрүҥ көмүс дуоҕалаах, үрүҥээх тойон үс дойду үҥэ таҥарата туруйа кыыллыы чурапчы туттан кыталык кыыллыы ыксаабыкка үктэнэн Аймалҕан буолбутум, Дьөһөгөй Айыы соһуйан күндүү турбата. Ноо! Үөһээ дойду иэйикситтэрин ыллыктаах эдьиийдэри бытырымаары гыммытын өҥөйөн туран үрдүкү тойон истиргэ санан намыста түһээт субу курдук тыллыммыттар дьээ боо дьээ боо кииҥҥэ эргийэр көмүс ньээкэ уйатын Тобутах эйэтэ куорҕаллаан, тобугунан онньоомохтоон, атаҕынан дьигирийэн, муоһу туйаҕы сытыылаан, дьүрүтэх эйэтэ анньылаан, буойар-такайар тылларбытын бардылаабат, долоҕуйар оҕустарбат буоллаа-буоллаа, ноо! Дьылҕатын быһааран Буот Кудулубайга ортотугар тура үүммүт хайаҕа күүһүн-күдэҕин таһаардын-таһаардын, үрдүк сололоох дьүүлүн-дьүһүнүн төҥкөһүннэр истибиттэрэ маннык буолар, Дьылҕа Тойон көмүс сыыппаралаах ыйанньыгын арыйтаран субу курдук уураах олохтонор. Дьээһэ-бооһо, дьээһэ-бооһо, лоҥкунаатар, лоҥкунаатар саҥалаах, сытыы муостаах, даллаҕар кулгаах, хара дьүһүннээх, сүүһүгэр туһахталаах, бээҕэй атахтаах, атыыр оҕус күн олохтоохторун аймаан, алҕаһы оҥоһуннун, табыллыбаты таһаардын. Орто дойду олохтоохторо биитэр аллараа дойду ааттаахтара Хаба тардан ыллахтарына атарарга уолдьаста дьүүл-дьүһүн оннук. Но. Ытык доҕоторун тос гына оҕустаҕабыт, сыр гынна алдьархайдаах уурааҕа түбэспитэ суох буолан, кулгааҕын таһынан ыытта, ол да буоллар сии буолуохтааҕар көрдөһө турда, Муу, муу, муунун мөҥүрээтэ үрдүкү дьүүл тойонум, күн аҕа баһылыгым уокка уматыма, балаҕайга быраҕыма, аһын да толуйуом, көннөрүлүөм, Му-му, ноо.
Биир да өйдөммүтэ уот сулустуу субуруйан эрэр эбит, көрөр хараҕы күттэрдэтэ лаар кулгааҕа симиллиннэ, уһун кутуругар иллиннэ, балаҕан атаҕаах чаччы барда, төһө уһуннук айаннаабыта биллибэт, төбөтүн оройунан кытаанах сири оруулаабытынан орто дойдуну аһара түстэ, чөлө түстэ, уол оҕо тоҥоһуута оннук буоллаҕа. Ноо!
Лаҥтаалан турбата хааннаах хараҕынан күтэлэччи көрдө, бээҕээ атаҕын хомунататта, уһуктаах муоһун утары тутта, модьороттообутун ньиргийэ көттө, хаппыт мастарын түөрэ сүргэйдэ, мөҕүрээн иһэн мээх диэн мээҕэрээтэ, үөдэн туган олохтоохторо ходьох гына түстүлэр, ыйыстан иһэн баҕараларыгар хара сыыһан хантас гына аһарыннылар: «Ноо!»

Тохтуук олорон унаа-тунаа боруобалаах ас хардаҕастаах аралы чэргиэн халлаан алгыстаах тыллаахтара, арчайы дидэлээхтэрэ, кылбаан аан кыталык кыл буоланнар, намалаһан түһэннэр, сэттэ намаҕаны даҕаннар, алгыстаан үҥкүүлээн, ыллаан-туойан араҥас илгээн толордомнооннор, алгыс баһын сыаллаабыттар саха сүөһүтүн араҥаччылаан, арыы түөлгэтин төрүттээн орто дойду олоҕун оҥостубуттар, дьулахайдык батталааһыннаабыттара эбитэ үһү. Ноо!

Туох ыйааҕынан үүрүллүбүппүн төттөрү ылын даа, талаһарым сүрдэннэ, көмөлөһүн, ааттаһабын, хараҕын уута, дьүктэй уутунуу субурус гынна, тарыҥ буолан саккыраата, сытан сэниэтэ эһиинэ күҥэ хараҥаран эрдэҕинэ хантан эрэ кынат тыаһа сыр-сыр иһилиннэ, дэгиэ тыҥырах, боруллуо көтөр, кытаахтаах ылан тоҥуу хаарга кыыраппыта, тас иэҥинэн тиийэн таралыс гынна.
Араа диэки иннэ-иннэ сырылыы, таас хайаллара тэллэҕэр тиийэн оройун хаарга батары түстэ, ороҕостон туран кэллэ, ону көрөөт боруллуо көтөр сохсоллон олорон тумсун туора сотунна, үрдүнэн даллах-даллах гынаат, сүтэн хаалла. Сэрэйдьэ сүрэҕинээн иннитин аҕата Дьөһөгөй Айыы араҥаччылаан барбытын, өлүө да түбэһэн баран, уҥуох-иҥиэх арахса илигинэ көхсүөн күөлэһийдэ кэннинээн даҕайда: «Ноо!» Барар сирэ баҕана үүтэ, кэлэр сирэ кэлии үүтэ буолла, аһыннараары айатаары гыммыта, саҥата иһин түгэҕиттэн кыайан тахсыбыта. Хаарынан бүрүллүбүт абына-табына мыстаах хахха сиргэ сибэлиннэ, көрбөтөҕүн көрдө, истибэтэҕин иһиттэ, сөрү диэн сөхтө. Бэрии диэн биккиһиннэ, сүүһүн куйахата үмүрүтэ тарта, тараата истиэриллэ сыста, быстыа дуо, өйдүө дуо, халыҥ хаары хаайда, тэбийдэ.
Үүнэн турар оту туура тардан дьуккус гынна, куолайын устун кураанах куртаҕын удааран кэбистэ, син мээнэ хаары хачыгыратта, түөрүллэн сытынан кэбистэ, ол сытан түүл түһээн түргэтийдэ. Бүтүҥҥү көбүс сабыылаах сып-сырдыкка сытар эбит, арай көмүс куоластаах аас сырыылыыр ыҥырҕан уһуктан Кэлбитэ, кыыс-дьахтар кыыһыран туран, чыпчахай талаҕынан сэрэлгэ-харахха быһыта биэртэлиирин курдук сытыы тыыл үҥкүүлээн хаары иннигэр өрө ытыйа турар эбит
Кыыра халлаан иирбиттии таас аартыктара кырыыланан, таҥнары эргиэргэ дылылар, өндөн маҥан халлаан, үрдүк өһүөлэрэ Түҥнэри холоруктанан эрэллэр эбит. Муу, бу тугуй, туохха түбэстиҥ? диэн толкуйдаан эрдэҕинэ, хантан кэлбитэ биллибэккэ, ардьаҕар тиистээх сыраанан-саккыраан субу үрдүгэр түһэн эрэр эбит. Эдэнэн бокуой биэрбэккэ, тыын тыыҥҥа хаарбас, атыыр оҕуһун хаанын киллэрэн, сытыы муоһун туоһуйан, сыыһа-халты харбатан, адьай аһыылааҕы анньыга туруоран тииккэ өрө быһан таһааран иилэ бырахпыта, сымса көтөн ньах гына түстэ
Эргиллэ биэрээт кэлин буутун хадьырыйда, өлөр алдьанар быаҕа иҥсэ обот соллон бастаата, икки атаан аттыы өрө тэптэ, эһиллэн иһэр адьарайы быһын хампы тэптэ, сытыы мууһунаан орулаабытынан өтөрү-батары түһэн, тыынын таһаарбыта, хара хаантаах халыйан хаалла, бүтэһик тыынын ылан, сыккырыыр тыына быһынна, уу диэн хаалла. Саалыр дьаал былыттар хардары-таары халырыйсан, халҕаһалыы анньан тахсан иһэн, сырдаан ымах гыннылар. Ноо!
Сүүһүгэр туһахталаах атыыр оҕуос ким баарый? диэбиттии лоҥкуначчы айаатаата, толкуйдаабыттыы тутунна, үөрэтэр буолаллара, улуу дойду суоллаах буолар диэн, хара тыа ыллыктаах буолар диэн, таас хайа дабааннаах буолар диэн, дириҥ далай кытыллаах буолар диэн, үрдүк мэҥэ халлаан сүбэлээтэр диэбиттии, түөрт баҕаналыы, чирэччи тэбинэн туран, ис-иһиттэн иҥсирийэн, мөҕүрээн ылаттаата, икки иэдэһинэ хараҕын уута чыллыргыччы таммалаата Уот күкүрүйдээн удаҕаным сохолоруктуу олорор уот ураанньык булгунньаҕа диэн сити-саҕа ситимэ суох сик-силбик сирэйдээх сап-саҕа тардыллыга суох салыһын илбис ньуурдаах охсуолана олорор оһоллоох оройдоох мөхсө олорор мөҥүк төбөлөөх икки киһи батар баппат иирэр илбис иэннээх түспүт төннүбэтэх барбыт эргийбэтэх кырыыска этиллибит кырамаҥҥа турбут Улуу дойду уоттаах уһуга диэн оол буолуохтаах, оннор дьэтэлии охсуҥ диэн үрүҥ көмүс үөрэҕэстээх үс дьөһөлдьүттэригэр этэн тыынан, эҥсилитэн кэбистэҕэ. Боллору-боллору үктэтэлээн тиит мастаах киэҥ сиргэ тахсан кэллэ, лаҥханы хото кэстэ, сэппэрээҕи сэлэлээтэ, көппөх мох дьахталҕалаах куобах хабдьа аргыстанан, тайах таба сырыытын тохтообокко батыста, Чыҥыра-чыҥыра чүөмпэлээх, маардарынан дьүрүс биир тэҥник дьүккүйэн истэ, адьырҕайдаах хаппалары амырыын тымныыны аһаран, айыыһыттыын аргыстаһан, иэйиэхситтиин эҥэрдэһэн, күн сыралҕаныгар тиийдэ, иэнэ ирдэ-таһаата тубуста: «Ноо!»
Муммут кустуу алаарда, сир-дойду алааҥхарда, хоҥкуйа үүммүт тииттэрдээх, тоҕуруоһун мустубут, лоһуор көмүс туорахтаах, тулуу тиит мас тулааһыннаах, хараҥа көмүс ыарҕа тыла хойуурдаах, тардыы көмүс табахтаах, иэҕии көмүс иирэлээх, сиибиктэ күөх-от сириэлии үүнэн ситэр эбит. Үс салаалаах үгэр күөх-от өрө үүнэн үтэр эбит. Кэтэх тыаларын аайы кэҕэ кыыл кэрээбэккэ кэпсиир эбит. Кустуйах куллугураабы, туртас бээбэрби, сөрүү диэн сөхтө, бэйии диэн бэккэһээтэ
Иэнэйдэ муус чопчута уллан чуллурҕаччы таммалаата, тамаҕа куурда-хатта, үрэх-чай мууһун кэһэн сүүрүктээх ууга умса түстэ. Дьик гынан кэннинэн тэйдэ, муодарҕыан быатыгар букатын атын күтүр олорор эбит далайга. Һыы диэтэҕинэ үтүктэр, чугаһаатаҕына чугаһыыр, муосурайга саайыахха чоп гыннарда тириддэ, моһуоктанна бэйэтин, дьэ биллэ, быһыы-таһа чочуланайа, атыыр оҕус ньиччэгэр сүүстээх, даллаһар кулгаахтаах, халыҥ сааллаах, күүстээх мучу атахтаах, атаҕар баккайылыыр, тэйгэнниир тэһэҥкэлээх, сүүһүгэр туохталаах, атыыр оҕус тыыллан-хабыллан турда.
Астына көрүҥнэ, суламнаа сытынан кэбистэ, кэбинэн кудурҕатан барда. Дьэ түүлээн көрө түспүтэ үрдүк маа халлаантан үрүҥ аар тойон дуорааҥҥа охсон дорҕооҥҥо күөх хонуога таалала сүөһү үөрүн баһыла сүөһү төрдө буол, аҕа баһылык буол, эн атыыр оҕус оҥоһуун оннук
Түмэннээх ыттардаах, илбистээх маастаах, иччиллээх буордаах, ымайбытынан сырдыыр, ыраас сырдык халлааннаах, күлбүтүнэн көрсөр, күндү көмүс күннэр, наар күөх усуннаах, уһун киэн уорҕалаах, кэһээни сөрүүн сүөгэй сылгыннаах, түптэ дыргыл сыттаах сиргэ муннуктан сиэтилээн кэлбитий Халыҥ сис хайала быыстарын ааһан тахсан кэллэ уон кутуу бугунуу буору кутунна орулуу-орулуу хамта-симтэ «Мух, бээ, бээ, мин барбын, мин кэллим, үөһээ аллараа бүтүллэҥинээн тэҥнэккэ тэҥнэтинээн бугуһуйа-бугуһуйа сүүрэн бөскөрүннээтэ, биллиэллэрин биллэттэ, чукураччы халлытта, тоҥон толлон турбаннар туллуруунан биллибит талыы мааны тарбахха баттанар саха сүөһүтэ атыыр оҕус сэттэ бириэстэлээх ситтэн айатыырын иһиллээн түптэ унаара сытын ыллахтара тойонноро көстүбүтүн көрөн халыҥ тыаттан
Олохтоохтук толкуйдаан бурҕат буруо булкуйда, ыраах көстөр унаар буруоҕа сайдыыр кумаар саҥатыттан тэскилэхтээн тиийдилэр, туруоскалаах оҕонньор үөрүүтүттэн оҕолуу өрө көтөн таҕыста. «Кэлиҥ, кэлиҥ, күүттүбүт даҕаны, баччар ханна сырыттын атыыр оҕус, эмээхсин бу дьолу саха атыыр оҕуһа» Бэбирийэн күөйэ сүүрдээт, Даалаанын аһын, аһын, иһит-хомуос ыллаҥҥыт, ыллатын, ыллатын.
Чыҥыс хаан ыйааҕынан, Олун хаан оҥоһуутунан, дьылҕа-дьылҕанан, кэтит сааланан, модьу атахтанан, кылгас һытыы муостанан халыҥ хаалынан, Хаайын буолла, хара сүүһүгэр туохталаах олохтоохтук олохсуйда, үөскээбит аналын толоро тыйыс тымныы дойдуга үҥкүрүс күөлэйэс гынаҕа олоҥхо олоҕор олорсон, һэркэн һээйэни кэпсээннээх көрбүт харах бэгэргэтэ истибит кулгах тиэрдээччи аны кибит кырдьыктаах, хара эбир дьүһүннээх саха сүһүүтэ инникилээх үүтүн-хыытын амсайбытым, халбанан эрэ хаалбытым, ноо дэһин ыксээтин
Олохтоохтук олорон унаар-тунаар буруолаах аҕыс хартыгастаах арылы чэлгэн халлаан алгыстаах тыллаахтара, арчыһыт идэлээхтэрэ тылбаа маҥан кытылы кыыл буоланнар намылыһан түһэннэр, сэттэн ылаан удаҕаннар алгыстаан үҥкүүлээн, ыллаан-туойан, араҥас илгэнэ толору тоҥнооннор, алгыс баһын сыалаабыттар саха сүөһүтүн араҥаччылаан, арыы түһүлгэтин төрүттээн, орто дойду олоҕун оҥорсубуттар,